Salam aleyküm hormatly vatandaşlar. Häzir men size bir wakany gürrüň berjek. Men başymdan geçen 16 ýaşymda wagtym ýaňy bir Türkmenistanyň içki pasporty aldym. O döwürler işe girmek isledim. Elbetde 16 ýaşymdan öňüm işläp gören oglan men 13 ýaşymda işläp başladym. Ýöne 16 ýaşymda gaty etmeýär täşik duýýadym. Telefonum zadym ýokdy 16 ýaşynda. Ol meň deň duşjam zatlarym o döwürler Nokia N95 zat modatda. Menem olary görüp höweslendim. Näme telefon bar, näme üçin mende ýok. Menem ejem kakam maňa olara zatlar alyp berenokdy sebäbi zerurlyk ýokdy telefonlara zatlar o döwürler. Menem aý bir özüme telefon alaryn, ony alaryn, e, öz rashodlarymy gidirerin diýip hem okaýardym mekdepde hem de e, işe girmek üçin yhlas etdim. Bir gün şu dost oglanym bilen, o dost oglanym şu wagt e, Türkmenistanda döwlet işinde işläp ýör. Şu wideony görübem güler. Gowy duýgular oýanar onda-da. Sebäbi gowy wagtlarda ola bir. O dost oglan bilen Grand Hotel-e tarap gitdik. Anketa tabşyrmana we ýolum baramda Mirbazaryň asla ozady bar. Podzemkasy ýeralty geçilýän bar. Şo podzemkanyň öňünde bir ýaşuly adam otyrdy, pul sorady bizden. Pulumyzam ýokdy o döwür. Pulumyz ýokdy. Menem jügimde diňe şu bir ýolup, kre, ýol kreýdi, anne bir awtobusda gidip geler ýalak. Menem öýe gitdim, reske diýdim, dawa öýe gidip geleýin, dost diýip. Öýe gitdim, bankaň içinde e, gyzgynjak mamaşka çorba bişiripdir, şony çorbany sallym, bankaň içinde i Ýygyny eltip berdim. Ol adama maňa şeýle bir ýagşy dileg etdi. Sag bol zat diýip. Allah Allah ýalkasyn zat diýdi. Aý, Menem begendim içimden, menem şo wagt içimden şeýle bir zat geçdi moment. Menem diýen, Ey Allahym diýdim, şo wagt ine, wallahi diýen hiç gelek ýalan ýok sözünde. Ya Rabbim diýdim, men şul adama seniň razylygyň üçin kömek etdim, seniň e, razylygyň gazanmak üçin şul adama nahar berdim. Senem maňa kömek et, menem şul işe gireýin, e, şul işe girmegime kömek et diýdim. Gitdim soň anketi tabşyrmana. Aňyrda Grand Hotel-e garaždan girilýän hod bardy, aňyrda Ahrana oturýardy. Şo taýk anketany tabşyrdym. Anketany tabşyramda ol oturan daýza meň ýüzüme seredip güldi. Sen näçe ýaşyňda? On alty ýaşyňdamy diýdi. Menem owa diýdim anketa seredip. Ä sen ýaş bolýaň-a diýdi. Seni almazlar diýdi. Menem aý bolýa barlak görende diýdim. Anketany tabşyrdym. Anketany tabşyryp e, gaýtdym. Dostum hem garaşdy maňa kän garaşdy zar etdi. 10 gün 10 gün geçip geçmäkä wallahi diýen dostum şaýatdyr. 10 gün geçmäkä meni işe çağırdylar watandaşlar Grand Otele. Grand Otelim konkretny Grimeda diýen otel. Hemme zat bad içinde. Aňyrda men gaty gowy pul gazanýardym. Näliysem käm. Iň gowy gazanan pulumam o döwürler 16 ýaşymdadym-da, näçinji ýyldygyny ýadyma düşenok, 2009 edýän. 2009-njy ýylda ýa-da 2010-da Nebit-gaz konferensiýasy geçdi Türkmenistanda we arap araplaryň şeýhi geldi, Birleşen Arap Emirlikleriniň şeýhi gelipdi. Şo döwür Neft-gaz konferensiýasyna. Şolar gelende korobkalaryny daşap, zat edip, Kömek etdim. Men gapyda durýardym aňyrda. Korobkalaryny daşamaga kömek etdim. Ondan soň hyzmat etdim birazjyk. Maňa çykaryp 500 dollar pul berdi. Gözüňize elem watandaşlar. 16 ýaşymda 500 dollar näli uly pul. Ondan daşara men konkretno pul gazanýardym şu taýda. Pul gazanýardym, gowy gazanýardym, ýöne Diyecek bolýan zadym watandaşlar, birje doga da görýäňizmi? Näme etdim men? Bir adama kömek etdim. Aslynda-da şeýle işleýär şu zat. Birine kömek etseň, sen ondan haýra garaşaňok, sen Allatagala garaşýaň. Birine ýagşylyk etdiňmi, göni Allatagaladan sora. Hiç hili bärde aýyp zat ýok. Bolmalysam şeýle. Alymlaram şeý diýýär. Birine kömek edýän bolsaň, şoň üsti bilen, Ýa Rabbym, men şu bendäňe Seniň razylygyň üçin kömek etdim. Maňa kömek et diýäň, Ýa Rabbym. Allatagala kömek edýär, watandaşlar. Diýýär ki, men siziň şah-damaryňyzyň ýakyn diýýär. Aýatda aýdýar. Şular ýalak Allatagla barka näme gerek elbetde sorars hiç gelek men daži bara ejeme kakama dogan gardaşlaryma kime kiçijek haýyr etsemem göni Allatagladan dileýän ýa Rabbim meň ejem kakama sen maňa olar bilen gowy gürleş diýip olar eýe çyk diýip aýdanyň üçin Men şolara eýe çykýan, seniň razyň üçin olara kömek edýän, seni meň işimi ýeňilleşdir diýýän. Nä meň durmuşdaky pozisiýam şeýle. Amerika geldim, töwhidi öwrendim. Töwhidi. Töwhidi öwrendim, aslynda-da şeýle bolmaly eken. Allah şükürler edýän watandaşlar, şu wagta çenli ýaman köp e, kynçylyklarym boldy, kösenýän günlerim boldy. Elbetde, her birimizem kynçylygym çekýäs, kösenýäsem. Ýöne ine, çäresi şul. Birine kömek edýän, ýagşy iş edýän, göni Allahdan dileýän. Adamdan soraýasa, dogry dämi? Adamlar kim? Allatagala, Baky Beýik Alla barka. Soraň diýýär, diläň diýýär. Gaýtam Allatagala gowy görýär. Gaýtam soramasaň özünden gahary gelýär Allatagalanyň. Dilemeli, köpräk dilemeli. İnşallah Allah subhanahu teala e, kynçylykda bolýan kösenýän doganlarymyza kömek etsin. Ve täzelikde bir dogany öwrendim. Şu dogany Musa aleýhissalam, Musa pygamber, Müsürden gaýdanda şu dogany okapdyr, Rabbi inni lima enzelte ileýe min haýrin fakir. Rus dilinde terjimesi, O Allah, ýa nuždaýus w lýubom blagi katory ti poşlýoş mne diýýär. Men senden geljek hemme haýyra mätäçdirin diýýär. Ine watandaşlar, şu dogany okaň, öýden çykaňyzda inşallah. Hemişe okaň, menä bara, mydama okaýan, seždä gidemde-de okaýan şu dogany.

Janyňyz sag bolsun. Mydama ýagşy ýagşylyk iş ediň. Allah Tagala diýýär, Kurany Kerimde. Biri-biriňiz bilen haýyr işinde ýaryşyň diýýär. Inşallah hemme zat gowy boljakdyr. Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun.